Үтүө күнүнэн оҕолоор! Бүгүн биһиги сыһыаларбытын, геометрическай фигураларбытын хатылыахпыт уонна кумаакыттан куобах оҥоруохпут сөп. Бүгүҥҥү дьарыкка биһиэхэ наада прямоугольник, икки улахан овал, икки каравал, фломастер уонна клей. Оҕолоор, эһиги остуоруйаны бары сөбүлүүгүт дии? Чоччоҕуна билигин биһиги бары билэр остуоруйа геройдарынан оонньоонньуохпут сөп. Билигин таабырынта айдаххытына ханнык остуоруйа геройа буоларын билиэхпит болҕойон истинэрэ. Мин ампаартан сиппиллибитим, сүтүөгэйгэ сүтүөлээбитим, оһоххо буспутум, Түннүккэ сойбутум, эмээхсинтэн куоппутум, оҕонньортон эмиэ куоппутум. Кимий олоҕолоор? Саамай сөп Колобок маладьыастар. Колобок бүгүн биһигини остуоруйатын ылыктарынан сирдэтиэ. Остуоруйа геройдары биһиэхэ сорудах бэлэмнээбиттэр эбит. Бу сорудахтары барытын сөпкө оҥордохпутуна, Колобокка куобахтан, бөрөттөн, эһэттэн эрэ буолбакка саһылтан куотарга миэхэ мөлөһүөхпүт Тәрэ саҕалыах хайын Колобок түкүнүйүн испит түкүнүйүн испит уонна утары бөрөнү көрсө биэрбит Төрө оҕолоор бары бөрө колобогу аһардарын туһугар сорудаҕын толоруоххайын эрэ көрүнэрэ бөрөҕө хартыына баар кини Бу хартыынаҕа хас остуоруйа геройа баарын хатаан аахпат эбит. Чара ааҕыххайын. Биир, икки, үс, түөрт, биэс. Хас герой баар эбитий? Саамай сөп. Биэс герой баар. Онтон дэптэрэ ааҕабыт. Биэс, түөрт, үс, икки, Биир маладьыастар, бөрө көмөлөспүккүтүн иһин махтанар уонна колобогу салгыы аһардар. Колобок түкүнүөн испит, түкүнүөн испит уонна утары эһэни көрсө биэрбит. Дьэ эрэ, көрөбүт, эһэҕэ погремушкалар бааллар. Кини эмиэ хайдах да сатаан хас погремушкалааҕын аахпат эбит. Көрүнэрэ, хас погремушка баарый оҕолоор? Саамай сөп, уопсайа биэс погремушка баар. Хас араҕас эҥнэх погремушка баарый манна? Сөп, үс араҕас эҥнэх погремушка баар. Онтон хас кыһыл эҥнэх погремушка баарый? Маладьыастар, икки кыһыл погремушка баар. Эһэҕэ көмөлөстүбүт. Колобок салгып, төкүнүйэн испит, төкүнүйэн испит уонна утары сахалы көрсүбүт. Оҕолор саһалга көмөлөспөтөхпүтүнэ колобогу салгыы ардыан баҕарбат эбит. Көмөлөһөбүт ту саһалга? Тээр өччөҕүнэ истэбит. Саһыл харыйа анныттан мөһөөччү быан ылбыт, бу мөһөөччүк иһигэр ханнык эрэ дьикти баҕайы фигуралар бааллар эбит. Көрүнэрэ, бу ханнык фигураны оҕолоор? Саамай сөп. Круг. Онтон ким диэн ааттаах фигураны? Маладьыастар, квадрат. Онтон бу ханнык фигураны оҕолор? Саамай сөп. Треугольник. Бу ханнык фигураны? Маладьыастар, бу прямоугольник, онтон бу тугуй? Саамай сөп, овал. Маладьыастар оҕолор, саһылбыт мантылла геометрический фигуралары билэр буолла уонна колобогу салгыы ыытар. Төкүнүөн испит, төкүнүөн испит уонна куобаҕы көрсө биэрэр. Куобах бүгүн төрөөбүккүн эбит оҕолор. Кини элбэх-элбэх моркуобу күндүлүүргэ бэлэмнээбит. Ол эрэн кини күндүлүүр доҕордоро суох эбит. Куобахха көмөлөһөбүт оҕолоор. Оччоҕуна билигин биһиги куобах доҕордорун оҥоруохпут. Онтон куобах колобуогу кытта дьиэҕэ баран күүтүөхтэрэ. Көрүнэрэ, докумаакыттан куобах оҥорорбутун прямоугольникумаахыны ортотунан бүк тутабыт, онтон онтон бу курдук биир муннугу маннык бүк тутабыт, биир муннугун эмиэ бу курдук бүк туттабыт. Оччоҕуна биһиэхэ треугольник тахсан кэллэ. Икки улахан абаалы кулгаах гынабыт, онно килийдиибит. Онтон икки кыраваалы ылабыт уонна эмиэ аллара атахтары гынан килийдиибит. Уонна фломастерынан сирэйин курдук уруһуйдуубут. Бу курдук наһаа үчүгэйкээн куобахчаан буолан таҕыста дии оҕолор. Оҕолор оҥорбут куобаххытын хаартыскаҕа түһэрэн баран ватсапка ыытаарыҥ. Мин буоллаҕына куобахха хайаан да көрдөрүөхпүн наада хайдах курдук үчүгэйкээн доҕоттордоммутун. Манан дьарыкпыт түмүктэнэр, аныгыскы дьарыкка көрсүөххэ диэри